Dünýäniň dürli ýerine ýaýran türkmenleriň ykbal pursatlaram dürli-dürli. Azatlyk Radiosynyň Türkmen diasporasy baradaky Dünýä türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Azatlyk Radiosynyň Dünýä türkmenleri gepleşigini diňleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu günki temasy, owgan türkmenleri we Talyban howpy. Soňky wagtlarda metbugatda Talyban söweşçileriniň Owganystan, Türkmenistan araçäk sebitlerine edýän hüjümlerini ýaýbaňlandyrýandygy, hatda häzir Owganystanda Türkmen şura, ýagny Türkmen geňeşiniň ýolbaşçysy Rozygeldi Öýçä ýaragly adamlaryň hüjüm edendigi baradaky habarlar halk arasynda, Owganystan türkmenleri we Türkmenistana Talyban howpy abanýarmy ýaly sowallaryň döremegine sebäp boldy diýilýär. Eýsem, Owganystan bilen Türkmenistanyň serhet giňişligindäki Talyban hüjümleri nämäni aňladýar we olary kim goldaýar? Öz ýaşaýyş ýerlerini goramak üçin söweşýän owganystanly etniki türkmenler we ýerli halk,

Şamerdanguly Myradynyň guramaçylygynda hem gatnaşmagynda türkmenleriň halk wekili Nazary Türkmen, Owganystanyň Farýap welaýatynyň häkimi Muhammedulla Bataş dagylaryň beren maglumatlaryny belli strategiýaçy we ýigrimi birinji asyrda Türkiýe institutynyň başlygy Professor Umid Özdag hem Owganystanyň Jöwizjan welaýatynyň Jeňňelaruk obasynyň ýaşaýjysy Halil Şerip dagylar bilen geçirilen söhbetdeşlikleri Azatlyk Radiosynyň Azat Habar nokat org internet sahypasyndaky we Azatlyk Radiosy atly Facebook sosial ulgam sahypasyndaky Owganystan türkmenleri

Talyban söweşçileriniň hüjüm edýän we howp abandyrýan sebitleri, ol sebitleriň ähmiýeti, Talyban hüjümleriniň Türkmenistana ýetirip biljek täsiri we Talyban hüjümçileriniň kimlerden ybaratdygy, nädip tarapdar ýygnaýandygy babatda şeýle gürrüň berýär.
Şu mantyky Kaýsaru, Ulla, Hamsarhat, Mewran, Hormozbirlan we Bodgis Farýap hemem Bathyz welaýatlarynyň Türkmenistan bilen serhetleşýän sebiti Talyban jeňçileriniň merkezi, ýagny olaryň hüjüm edýän esasy sebiti. Farýap we Bathyzdan beýleki welaýatlara-da Talyban howp abandyrýar. Şeýle bolansoň, Talyban geljekde bu ýerden Türkmenistana-da howp abandyryp biler. Talyp söweşileriniň sany örän köp. Farýapda Talybanyň güýçlenmeginiň dürli sebäpleri bolup biler. Farýap bilen Batkyz Türkmenistan bilen araçäk. Bu sebitden aýlaw gatnaw ýolam geçýär. Owganystanyň iň uly serhet ýük geçelgesi Akgine şol ýerde ýerleşýär. Farýap welaýaty örän möhüm strategik ähmiýete eýe. Talybanyň arasynda daşary ýurtly jeňçilerem bar. Biz Türkmen-owgan serhediniň goragy üçin tagalla edýäs, emma duşman talybanlar türkmen-owgan serhediniň asudalygyny bozmaga çalyşýar. Şeýdip Türkmenistan bilen bolan dostlukly gatnaşygymyza zyýan ýetirmek isleýär. Biziň häzir Türkmenistan bilen medeni hem ykdysady gatnaşygymyz ösýär. Özara gatnaşyklara päsgelçilik döretmek üçin hem şeýle betpälli planlar edilýäne meňzeýär. Türkmenistan bilen howpsuzlyk ugrunda hyzmatdaşlygymyz ýok. Diňe Akkine serhet ýük geçelgesiniň üstünden söwda gatnaşygymyz bar. Serhet howpsuzlygy üçin henize çenli Türkmenistan resmileri bilen duşuşygymyz bolmady. Farýapda Özbegistanyň Yslam Hereketiniň agzalary, çeçenistanly ekstremist toparlar we pakistanly jeňçilerem bar. Olar beýleki daşary ýurtly terrorçylar bilen demirgazyga gelýär. Dil meňzeşliginden peýdalanyp, Özbegistanyň Yslam Hereketiniň agzalary Owganystanda ýaşaýan türkmen we özbekleriň arasynda ornaşmaga jan edýär. Henize çenli özbek jeňçileri owganystanly özbek we türkmenleriň arasyna kän aralaşyp bilenok. Eger wagtynda çäre görülmese, Onda olar Owganystandaky etniki özbek we türkmenleriň arasynda köpçülige täsir edip başlar. Sebäbi, häzir jeňçiler halky özüne çekmek üçin gaty köp pul sarp edýär. Ýerli halk bolsa gynansagam aç we garyp. Sowgatsyz, ylym-bilim boýunça yza galan halk, esasanam ýaşlar şol jeňçileriň sözlerine allanýar. Olaryň täsir astynda galýar. Talyban ýaşlara köp pul töläp, özüne çekip, olary özüne tarapdar edýär. Ynha, häzirki döräp duran möhüm meseläniň iň aýylganç tarapam şu. Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini diňleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu günki temasy,

Owganystan türkmenleriniň halk wekili Nazary Türkmen şu wagt ine şol Talybanyň hüjüm edýän türkmenleň ýaşaýan ýerlerinde nähili hadysalar, wakalar bolup dur, şony bir gürrüň beräýseňiz dünýä türkmenlerine. Talyban bilen bu ýerli pulist arasynda uruş bardy, iň soňunda, Düýn Mollakully obany togsan prosent türkmen ýaşaýar o ýerde. Ony talyplar basyp aldy. Munuň alyşynyň kança sebäpleri bolup bilýär. Bir-ä türkmen kumandanlary ýa şu ýerli prislaryň kumandanlaryna şulara dogry-düzüp ýaraglary ýok elinde. Bulara okuw gerek ihtiýajlaryny hökümet berip bilen ýok ýa kasdan beren ýoklar. Ikinjisi o ýerde puştunlardan bir ýerli pris bar Molla Ahtar adynda. Ol talyplar bilen türkmenler arasyndaty. Ol. Talyplara meýdany boşaldypdyr. Hem bolsa köp alan ýaragam goýup gaýdypdyr. Ok, topuň oky, rakidiň oky, keleşiň köp hemme oklary otlaman goýup gaýdypdyr. Talyplaram olary alyp türkmen obalaň üstüne hüjüm äkelipdirler. Türkmenler bir ýetmiş kişiýan bardylar. Bular eger ol peştun ýerli pul isintliler talyplara ýol açmadyk bolsa bular urgy otýydylar bir tarapdan bularyň bir hepden bäri urşy bardy. Bular öz obasyny gorap otyrdylar. Emma peştunlar hem bir arka tarapdan bir obany goýberdiler. Ondan soň olar talyplara güýçlendi, geldi bu ýerini basyp aldy. Ikinjisi, şu bilen men size aýdaýyn ki, Ymam Saýypda, Daşdarçyda, Çarderede, Kalaýzalda hemme birinji hatda talyplaryň öňünde türkmenler dur. Hä, şol talyplar bilen söweşiň, urşuň, frontuň birinji hatarynda türkmenler dur diýýäňiz, hä? Meselem, Çarderde öň gün üç posta türkmenleriň üç postasyny talyplar basyp aldy. Bu ýerden Mämmetnazar kumandan, Wahap kumandan, Nasrylla kumandan üçüsi gaçdy, yzyndan Kalaýzal tarapdan Nebi kumandan gelip hemaýat edip bulary talyplardan gutardy. Türkmen obany Çarderedem basyp aldy şu öň gün. A bul hökümetiň zaýyplygyny görkezýär. Hä, şol Owganystanda türkmenleň ýaşaýan sebitlerinde hökümetiň täsiri, güýji gowşak bolansoň, Şo taý kömek edibilmänsoň şolar ýalaky ýagdaýlar bolup dur diýýäňizde. Türkmenlere bu ýerde hökümet hemaýat eden ýok, hemkarlyk eden ýok türkmen kumandanlary. Hä, şol Owganystan hökümeti türkmen komandanlara, ýagny türkmen komandirlere, serkerdelere kömek edenok diýýäňizde. Talyban jeňçileri Mollakulyň bazarynam basyp aldy, Mollakulyň obasynam basyp aldy. türkmenleriň oturan ýerini daş-daşyna hemmesini basyp aldy şi bilen. Şol Owganystan döwletiniň hökümetiniň kömege baran harby güýçleri talybanlaryň hüjüm edýän türkmenleň ýaşaýan sebitlerinden yza gaýdypdyr, yza çekilipdir, şo taýyn taşlap gaýypdyr diýip habarlaram ba. Dogrum şol? Siz näme bilýäňiz şu barada? Döwletiň kömege baran kuwadam ýene yza gaýdypdyr, yza çekinipdir diýip habar geldi derrew. Halk wekili, Nazary türkmen. Şol türkmen ýaragly toparlar ýetmiş-segsen adam bolup talybanlara garşy gaýtawul berýärler, öz ýaşaýyş ýerlerini goraýarlar diýilýär-de. Bu talybanyň adam sany nähili? Olaň bir goşuny, adam sany? Talyban köpmi? Näçe adam bilen hüjüm edýär? Olar köpçülikmi, nähili? Talyban hile güýçli. Talyban en azyndan alty-ýedi ýüz kişi bar. Bir ikinjisi olar öljek. Hä, ölmek üçin uruşýar diýýäňiz-dä? Ölsem faýda bilýo, galsam faýda bilýo, o şekilde urşýa. Onsoň bul elindedem hem oky bar. Bu tarapda bilerin kumandanlarymyzda hökümet hiç zat ýetişdirip berip bilen ýok. Halk wekili Nazary Türkmen şol ýaňky gürrüň beren Talyban bilen türkmenleň arasynda gyzgyn çaknyşyklaň bolup duran ýerlerinde näçeräk türkmen ýaşaýandyr? Şo barada-da bir maglumat berseňiz. Takryban o ýerde bir dört müň, bäş müň famil. Dört müň, bäş müň öýli, hä? Türkmen ýaşaýda.
Halk wekili Nazary türkmen, ine şol talybanlaryň basyp alan türkmen obalarynyň ýaşaýjylaryndan soň habar alybilýäňizmi? Şolaň ýagdaýlary nähilikä? Talyban şolara nähili daraýarka? Şo barada maglumatlaryňyz barmy? Türkmeniň ýagdaýyny habar aldym. Henuza çenli haýsy halka azar bermepdir. Amaş bilen uruş halatynda hemişelik galsa soň halk kop gyn ýör. Meselem Imam Saipde Eski dip bir obamyzy basyp aldy. O ýerde her jüri başyna üç ýüz awgandan aldy ki ýigrimi ýedi lek awgany jemledi türkmenlerden. Soň üstelik barypdyr sähel puldarrak baýrak adamlara Raketw, Peýkaw, Keleşinkop üstüne zordan aldyrypdyr. Talyplaryň uruş sähnesinde häli bir gelip bir o ýagdaýy tapan ýok ki, gelip merdime geplese. Mollakully obasynda tekrar bolup biler, bir hepde, on gün bu ýerde galyberseler. Halk wekili Nazary türkmen, adam san taýdan türkmeniň sany az bolsa talybanlardan türkmeniň çekýän ýitgileri köp bolýamy şol çaknyşyklarda? Şo barada näme maglumat berip bilersiňiz? O ýerde bir kumandan bar, Mömin aga diýen türkmenlerden, şonuň esgerlerinden iki kişi şehit boldy. Nazary türkmen, ynha siz Owganystandaky türkmenleň bir halk wekili höküminde Owganystanda döwlet derejesinde, hökümet derejesinde şol talybanlaň türkmenleň ýaşaýan ýerlerine edýän hüjümleri, türkmenler bilen talybanlaň arasynda bolýan çaknyşyklar barada şolaň öňüni almak ýa-da Türkmenlere, kömege mätäçlere kömek etmeklik barada alyp barýan tagallalaryňyz barmy? Şo barada da bir maglumat berseňiz. Men düýn Içki işler ministri bilen hem görüşdim, bardym, şuň üçin Jemurbaşganynyň birinji ýardamçysy, kanuny wezipem bilen hem bardym. Hä, Owganystanyň prezidentiniň birinji orunbasary. Şul ýagdaýda gepleşdim. Sagat dokuz on larda kumandany Ämniýe Kunduza ki, general Mustafa bilen telefonda gepleşdi, tizräk Biernepes ele geçirmesi üçin hidaýatlaryny berdi. Hä, şol Talybandan basyp alan ýerleriniň yzyna gaýtarylyp alynmagy barada harby serkerdelere, harby ýolbaşçylara buýruk berdi diýýäňiz. Demirgazyk welaýatlaryň hemmesinde Talyban güýçleri köpeldi. Bu ýerde bizleriň erbeki güýçlerimize birlikde men özümem savaş meýdanyna gitdim. Näme üçinki, Bir deputat satynda bular bilen bile baryp, bularyň ýanynda durmamy, bulara bir güýç bildim. Oň üçin gitdim. Wa şo giden günümem takyban ýa bir on bir talyp öldürildi, on ýedisi ýaraly boldy, birinem diri tutup gaýtdyk şo güni. Meniň baryşym bulara bir güýç boldy, paýdasy degdi-de. Awganystanda bu serhetlerde ýa talyplaryň güýçlenmesi Türkmenistan, Özbegistan, Täjikistan. Sen hiç birisi üçin ýagşy däl näme üçin ki bular serhet bular tanini ýok talyplar talyplary hemme ýeri bir hemme ülke bir hudanyň mülki diýip bilýär bular aýtýar ki nirden bir ýerini alyp bilenokda aljak bolup goşunda oň üçin eger türkmenistanyň serhedinde bular güýçlenede türkmenistana jeda ýaman ýagdaý bolar näme üçin ki bular bu toprak mundan aňyr türkmenistandan diýip bulaň aldy bir gepi ýok bular nir bolsa baryberýär bular.

Murgap ýaka Afganistan diýen diňlejimiz Türkmenistan näme üçin Afganistan türkmenlerinden gorkýa? Ors KGB bilen Türkmenistan Talybana ýardym edýä diýýäler. Owganystan türkmenleri Türkmenistan halkyndan köpräk şondan gorkýa diýip öz pikirini beýan edipdir. Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini diňleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu günki temasy Owgan türkmenleri we Talyban howpy. Geliň indi bu temadaky ýaňky diňleýjilerimiziň teswirleri we Talyban hüjümleriniň sebäpleri näme diýen sowallary barada türkiýeli belli strategiýaçy we ýigrimi birinji asyrda Türkiýe institutynyň başlygy professor Ümit Özdagyň pikirlerini diňläliň. Hormatly professor Ümit Özdag, ýaňky diňleýjilerimiziň teswirine jogap bermezden owal bir sorag soramak isleýän. Sebitde Talybanyň güýçlenmegi garaşylmadyk we öňi alnyp bolunmajak ýagdaýdymyka şu derejä ýeter ýaly? Orta Asiýada Iki bin on dört Än önemli gelişme, amerikan taryhyny iň uzyn çyzyşy bolan Afganistan söweşiniň sona ermesi ýaratajagy sorunlar bolajak. Orta Aziýada iki müň on dördünji ýylda boljak iň möhüm üýtgeşme amerikan taryhynyň iň uzaga çeken urşunyň gutarmagy sebäpli ýüze çykjak meseleler boljakdyr. Amerikanyň Owganystandaky goşunyny çekmegi bilen Talybanyň ýurtdaky täsiri gaty çalt güýçlenjekdir. Owganystanda Talybanyň güýçlenmegi diňe. sebit bilen çäklenmez. Talybanyň Owganystanda güýçlenmegi Al-Kaýdanyň Ýakyn Gündogardaky täsiriniň artmagyna uly itergi berjekdir. Şeýle mazmundaky rapordymyzy biz şu ýylyň aprel aýynda çap etdik we gynansagam biziň garaýyşlarymyz dogry çykdy. Orta Aziýada Talybanyň ilkinji nobatda güýçlenjek ýeri Özbegistan, Täjigistan we Gyrgyzystanyň araçäkleşýän jedelleşikli ýeri Fergana jülgesi bolar. Fergana jülgesi diňe bir etniki çaknyşyklaryň we dini salafit akymynyň herekediniň däl, eýsem, suw ýetmezçiligi dartgynynyň hem merkezinde duran ýeri. Ýöne Günbatar Türküstanda Talyban dini salafit herekedi diňe Fergana jülgesinde höküm sürmekligi göz öňünde tutmaýar. Türkmenistanyň günbatary ylaýta-da owgan-türkmen Serhetýaka sebitleri Orta Aziýada Talyban, salafit hüjümlerine duçar bolýan esasy nokatlaryň biri. Türkmenistana garşy bolan Talyban howpunyň owgan-türkmen serhediniň iki ýakasynda-da dörändigini görýäris. Türkmenistana ýönelik Talyban tehdidiniň şydyryň hem Afganistan hem-de Türkmenistan tarapynda ýaşandygyny görýäris. Hormatly professor, Ümit Özdag, Talybanyň Türkmenistany abandyrýan şeýle howpuna garşy nähili çäre görülýärkä we Türkmenistan Talyban howpuna nähili reaksiýa berýärkä? Talybanyň Türkmenistan synyryndaky Afganistanyň Badis we Juzjan bölgelerindäki hareketliligi iki müň on dört başyndan Iki müň on dördünji ýylyň başyndan bäri Talyban Türkmenistana garşy Owganystan tarapyndan Bathyz we Jöwizjanda hasam aktiwleşdi. Owganystanyň Jöwizjan welaýatynda köpçülik türkmen. Türkmenistanyň serhetýaka obalaryna arkaýyn aralaşýan Talyban hüjümçileri on dördünji awgustdan bäri ýerli türkmenleriň öz arasynda döreden ýaragly toparlary bilen hem yzygiderli çaknyşýarlar. Sebitdäki ýerli türkmen halkyny nägile edýän esasy ýagdaý bolsa, Owganystanyň goşunyny Talybanyň yzygiderli hüjüm edýän ýerlerinden yza çekmegi. Bu ýagdaý Talybanyň diňe bir sebitdäki täsirini güýçlendirmek bilen çäklenmän, Talyban toparyna goşulmaklygy aňsatlaşdyrýar we türkmenleriňem özbaşdak göreş alyp barmagyny kynlaşdyrýar. Ýöne owgan-türkmen serhetýakadaky türkmenleriň nalaýan ýagdaýy diňe mundan ybarat däl. Talyban hüjümlerine duçar bolýan türkmenler Türkmenistanyň bolup geçýän wakalara perwaýsyz çemeleşýänliginden nalaýarlar. Owganystanyň Mejlisindäki türkmen halk wekillerinden Nazary Türkmen Türkmenistanyň serhetýakada bolup geçýän Talyban wakalaryny görmediksirýän bolmagynyň ahyrynda Türkmenistanyň asudalygynam bozjakdygyna üns çekdi. etdi we Talybanyň hiç bir araçägi ykrar etmeýändigini nygtady. Türkmenistanyň hökümeti abanýan şeýle howpa üns bermeli diýdi. Talyban araçägiň Türkmenistan tarapyndan hem eýýäm bir wagtdan bäri özüne tarapdar ýygnamaklyk işlerini alyp barýar. Ylaýta-da ummasyz galyň sebäpli öýlenip bilmeýän we güzeran kynçylygy çekýän garyp türkmenlere pul kömekleri babatda wada berip, Talyban toparyna goşmaga synanyşýandygy bilinýär. Büyük başlyk paralary ödemekde olan genç Türkmenlerin ekonomik vaatler yapılarak Taliban tarafından eleman kazandırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Hormatly radio diňleýjiler! Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini diňleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu günki temasy Owgan türkmenleri we Talyban howpy. Söhbetdeşimiz ýigrimi birinji asyrda Türkiýe institutynyň başlygy belli strategiýaçy, professor Ümit Özdag. Hormatly professor Ümit Özdag! Käbir diňleýjilerimiz ýaňky okan teswirlerimizdäki ýaly Türkmenistanyň öz režimini goramaklyk üçin Russiýa Federasiýasynyň üsti bilen Talybandan peýdalanýandygyny ýa-da Russiýa Federasiýasynyňam halkara sanksiýalara, çäklendirmelere garşy Orta Aziýadaky ýurtlary öz tarapyna çekmeklik üçin Talyban kartyny oýnaýandygyny öňe sürýänleri bar. Şeýle garaýyşlar babatda Siziň nähili pikirleriňiz bar? Talyban hereketiniň Türkmenistan özelindeki hamlesiniň Moskwa tarafyndan-da teşwik edildiği, en azyndan goşgöri ile bakyldığına dair iddialar mevcut. Talyban hereketiniň ylaýta-da Türkmenistana gönükdirýän hüjümleriniň Moskwa tarapyndan gollanýandygyny ýa-da, iň azyndan hoşmeýilli çemeleşilýändigini öňe sürýänler bar. Çünki, Moskwanyň, Talyban hüjümleri sebäpli dowla düşen Orta Aziýa respublikalaryna kömek edýänsiräp, täzeden olary öz gol astyna almaklygy göz öňünde tutýandygyna üns çekýänler bar. Bu teoriýa taýdan dogry we kabul edip boljak bir garaýyş. Ýöne, şeýle garaýşyň faktlar bilenem gollanmaklygy gerek diýýän. Türkmenistan hökümetiniň geljekde ýurtda asudalygy saklap bilmegi üçin şeýle mesele bilen has içgin gyzyklanmagy, has köp pul serişdesi bilen howpsuzlyk güýji gönükdirmegi zerur. Eger Türkmenistan Talyban howpuny ünsden düşürmäge dowam etse, onda Talyban salafit hereketiniň täsiri çak edip bolmajak howpa öwrülip biler. Eger ilgisizlik dowam ederse, Talyban-Selefi hereketi hiç beklenmedik boýutlar gazanabilir. zerur düşdüre bilir. Hormatly professor Ümit Özdag, Türkmenistan nädip Talyban howpunyň öňüni alyp biler siziň pikiriňize görä? Türkmenistanyň Talybana garşy sowunylmasy ançak Afganistan içinden başlaýa biler. Türkmenistanyň Talybana garşy göreşi hut Owganystanyň içinden başlamaly. Sebäbi Türkmenistanyň owgan-türkmen araçäginden başlap Talyban howpunyň öňüni almaga synaşmagy şowsuzlyga duçar boljakdyr. Tebigy gaz we nebit önümçiligini artdyran we örän möhüm maksatnamalary amala aşyrmaklygy göz öňünde tutýandygyny öňe sürýän Türkmenistanyň eşretli geljegi üçin syýasy durnuklylyk hökmanydyr. Türkmenistanyň Taleban hereketine garşy kendisini sınırdan başlayarak savunmaya çalışması yenilgi getirjekdir.
Azatlyk Radiosynyň Azathabar. Org internet saýhpasynda açylan Owgan türkmenleri we Talyban howpy diýen foruma teswir ýazan diňleýjilerimizden Hajy Myrat Demirgazyk Owganystandan diýen diňleýjimizem Owgan-türkmen araçägindäki ýagdaý barada şeýle maglumatlar ýazypdyr. Owgan marçagynda ýaşaýan türkmenler häzir kyn ýagdaýy başdan geçirýär. Olara Türkmenistan talyp režimi döwründe-de başpena bermedi. Şuňa garamazdan, owgan türkmenleri Owganystan tarapdan Türkmenistana howp abanmagyny asla islemeýär. Marçakly türkmenlerem öz obasynyň deňinde türkmen serhedini Talybandan gorap otyr. Döwlet mawynyň ýaragly topary talyp söweşijileriniň öňüni almak üçin Günde diýen ýaly olar bilen çaknyşýar. Maryçakly türkmenleriň häzir öz saglygyny bejertmek üçin Herata gitmegem kyn. Emma Türkmenistan arkaly öz näsaglaryny Herat şäherine äkitmegine maryçakly türkmenlere rugsat berilmeýär. Bu örän gynandyryjy ýagdaý. Türkmenistan ynsanperwerlik üçin we türkmençilik üçin olara ýol bermelidir. Umuman, owgan türkmenlerine we şu daşda galan

Azatlyk Radiosynyň Azatlyk Radiosy atly Facebook sosial ulgamyndaky Owgan türkmenleri we Talyban howpy forumyna teswir galdyran bir diňleýjimiz Jöwizjan welaýatynyň Jeňňelaryk obasyndan Halyl Halyl ynha sen öz ýazan şol teswiriňde ýagdaýlaň hakykatdanam bulaşandygyny ýagdaýlaň gowy däldigini aýdýaň. Näme üýtgedi şu Talyban hüjümleri bilen şol siziň ýaşaýan ýeriňizdäki türkmeniň durmuşynda? Özbegjan bize tarapdaky şol howpsuzlygyny Talybanlaryň şu söweş uruşlary şu işsiz ýigitleri her dürli gepler aýdyp kellesini başyndan aýylýarlar we özlerine tarapdar etýärler ol bizlere sizler kömek etseňiz bizlerem sizlere kömek ederis diýýär işsiz adamlar bolýar diýip ony aýdanda diýen etjek olup şu iki müň dollar üç müň dollary eline aljak bolup her dürli jenaýatdan gorkman Dogry barýarlar we bu jenaýaty şol adamy şo wekili Owganystan döwletiniň nähili bolsa şony öldürýärler hemmesi şu işsizlik sebäpden Owganystan türkmenleriň ýigitleriň soň baş kynçylygy hemmesi türkmen ýaşullaryndan çünki bir biri gelin aljak bolsa onuň bahasy otuz müň dollar kyrk müň dollara baran başga Owganystanyň içinde hiç bir ýa tajik kowmyndan Owgan kowmyndan iň gymmat gyzy Şol sekiz müň dollar, on müň dollar ondan gymmat ýok. Galyň berýärler.
Hawa, galyň berýärler. Iň gymmat galyň türkmenleňki. Gelin türkmen gyz alaýyn diýse, ol olaňka kyrk müň dollar bilen işi bitmeýär. Ondan soň türkmenler nädip bu işsizlikde, nädip tapsyn bol, iş bolmasa? Soň mejbur türkmen doganlaram, şuny ýa türkmen adamlaram, oglan ýigitlerem gidýärler şol talyplaň etýän işini. A soň olaram bolýar diýip, şuny ýap, ýa şu talyban jenaýat işi etýärler, ýa ondan başga, şo nasip. Turgundolar otunyň dalaryşan tapjaklar we tizräk toý edip gelin aljaklar. Şol sebäpden okyjak ýerine ýörde on iki ýaşar, on bäş ýaşardan türkmen ýigitler çykýar işlemäne. Her ýerlere gitseler käbel diýýär, düşünýär. Başga welaýatlara, mazar-y şeriflere barşýar. Watandan daşary ýurtlara gitýärler. Arabystan, Türkiýe diýip, Dubaý diýip şo ýerlere gidýärler. Ölerlerem soň şol işleýärler. Okyjak wagtyny işläp ötürýärler. Hiç haýsyna sowadam bolan ýoklar. Sowady bolmasa soň işiň. Iki ýüz dollar berilýär, aýda üç ýüz dollar berilýär. Soň mejbur türmelenen şu ýigitleri şeýle işleri edýärler. Türmede iň kynçylygy şol, gyz tarapdan şu gelin bulmak üçin. Galyň puluny ýygnajak bolup şeý edýärler diýeňdä. Türmelere hiç haýsy bildirmeýär, hatda hiç kim men talyp diýip gezip ýörmeýärler, bildirip ýörenoklar. Hä, gizlinlikde edýärler diýeň, hä? Hawa, gizlinlikde şeýle edýärler, bildirip etmeýärler. Bildirip etýänlerem bar. Awlaryň içinde türkmen talyplaram köp, şolaram gürrüň berýär. Şu aýtýan Käbisi türkmen oglan we ýüzleri sara, emma öz aralarynda türkmen gepleşýär ekenler. Başga ýerlerde soň ol bilen inemiz, atalarymyz gelse, olaryň bolsa şol owgan dilinde gepleşýän ekenler. Özleri asyl türkmen eken. Belki şo diller öz taraplarymyzdan bolup biler. Şu bolup geçýän wakalar Owganystan türkmenleriniň ýaşlarynyň geljegine nähili täsir edýär? Hemmesinden beter şu Afganystan şu türkmenleriň şu gyzynyň, galynyň laryň şonsy beter täsir edýär. Türkmeniň oglan ýigitleri okyjylyk wagtyny işleýär. Hormatly radio diňleýjiler, Azatlyk Radiosynyň Dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu günki sanynda Owgan türkmenleri we Talyban howpy diýen temada Azatlyk Radiosynyň Owganystandaky habarçysy Şamerdan Gulumyradynyň guramaçylygynda hem gatnaşmagynda Owganystandaky türkmenleriň halk wekili Nazary Türkmen Owganystanyň Farýab welaýatynyň häkimi Muhammedulla Bataş daglaryň beren maglumatlaryny, şeýle-de belli strategiýaçy we ýigrimi birinji asyrda Türkiýe institutynyň başlygy professor Ümit Özdag hem Owganystanyň Jöwüzjan welaýatynyň Jeňňalaryk obasynyň ýaşaýjysy Halil Şerif daglar bilen geçiren söhbetdeşlikleri Azatlyk Radiosynyň Azat Habar. Org. internet sahypasyndaky we Azatlyk Radiosy atly Facebook sosial ulgam sahypasyndaky Owganystan türkmenleri we Türkmenistana Talyban howpy abanýarmy diýen pikir alşyga käbir diňleýjilerimiziň galdyran teswirlerini dykgatyňyza ýetirdik. Azatlyk Radiosynyň Azat tolkunlarynda sizem öz türkmenleriňiz barada maglumat berip, Olaryň meselelerini gün tertibine getirip, dünýä türkmenleri bilen habarlaşyp hem gatnaşyp duruň. Şeýle-de Azatlyk Radiosynyň Dünýä türkmenleri gepleşigi baradaky teklipleriňize, bellikleriňize hem pikirleriňize garaşýarys. Biziň elektronik hat salgymyz, Hat, e-mail belligi, Azat Radio nokat org. Hat, e-mail belligi, Azat Radio nokat org. Azatlyk Radiosynyň Azat tolkunlarynda dünýä türkmenleri bilen ýene-de duşuşýança hoş sag boluň, rowaçlyk hemraňyz bolsun! Azatlyk Radiosynyň Türkmen diasporasy baradaky dünýä türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp baran Döwlet Baýhan.